Qîz û xorta em îro dersê xwe û teze nû xwe dest pê dikin û ez di wê bawerî de me, wê xwestekê de me ku ev dersê me berdewam bibe û ku ew ê karekê mezin bide keç û xortên me, ciwanê me. Yê ku em bêjin dixwazin tîyatrê ve mijûl bin, yê ku Ew hema tîyatrê ve jî mijûl nebin yê ku dixwazin em bêjin, bizanibin tîyatro çi ye, ça ne, xebatê me çi ne. Çira? Ji ber ku li vir pirsgirêkeke pir mezin heye. Pir mezin kî derê de heye? Em bêjin malbetiyê de heye pirsgirêk. Gelek hûn zanin, gelek naxwazin qîzê qîzê xwe yanî kurê xwe bişînin tîyatra de. Gelek Şikê dibin ev çi ye, çi nîne, gelek nizanin wakî tiyatro çi dike, tiyatroyê de grûpê tiyatroyê çi dikin, grûpê artîst de hane çi dikin, çi nakin û ji ber wê jî hinek fikirên em bêjin ne rast tê serê wan û bi Ser vê esasê jî pirsgirêkên mezin me re çêdikin, em nikarin genca bînin nav tîyatroyê, em nikarin hinek planê xwe bînine serî, hêla tîyatroyê de, hêla giştî em bêjin çandê de. Û ev problem ne tenê tîyatroyê de heye, ev problem komên reqasê de jî hene, komên govendê de. Ev problem em bêjin sînemayê de jî heye. Ev problem her cîya heye. Her cî çandê de heye ev problem. Çima ev problem tê? Çima ev problem tê? Çimkî gelê me bingeha xwe de înformasyon balon tune ye. Înformasyon cem û tune ye û ew ne nizanin Ew e ça bêjim mesela ez me bijin ka çika bira kurê te yan qîza te bê em em herin cikî şixulekî me heye ya çi şixul çi yanî eva tê vê wateyê û tê vê maneyê. Ji ber wê jî gerekî gelê me bizanibe gerekî bizanibe ew kurê wî yan qîza wî yan diçe ku ew grûp grûp e erê famdar ye nû grûp e lê ew diçe çi dike wî grûpê de. Têkstek derkeve em bêjin ser ser dikê û em bêjin nîv saetî tiştekî bêje ew wî îsa tê xuya ku ew ew jî dikare tiştekî îsa bike. Yanî vira deh deqe lazim e, panzdeh deqe lazim e hîn bin û derkevin ser dikê û xevirdin. Ji ber wê jî

her wextê xwe enda ke yan kes nizane kuda jî diçe. Ji ber wê jî gerekî vekirî be. Gerekî em her hene tişt, ne hene tişt, gelek tişt çiqas me tê, çiqas qeweta me digihîje em temaşevanê xwe re vekin. Ew alîkî va. Alî dida jî gerekî hege Temaşevanê ve me em dixwazin wekî ewana qîmetê bidine me û rast nêzîkî me bin. Ewana gerekî bivînin û bizanin bin em çi dereca re derbas dibin, çi rêyî re derbas dibin heta tên digihîjine roja şano nîşan didin, pêşkêş dikin. Erê heta tên ne wê rojê em Ji destpêkê de, ji roja yekem de heta dawiyê em çi derbas dikin? Yanî vira her tişt heye. Em diwestin jî, em nizam nerazîbûna me jî heye. Yanî gelek problem miroblim nav me de jî heye. Em em jî yanî dixwazim bêjim ku Em bi hêsa hêsa nagihîne van asta de, van dereca de. Rast e ne? Û yê ku em bêjin difikire ku ez ê nava saetekî du saeta de têksta xwe hîn bim û derkevim bilsim, ez dixwazim wekî ew jî êdî rast fehm bike van tiştan. Ay ev her tişt, her em bêjin Problemê ku em bînine ser hev xwe re wateyekî tîne ku em me wisa hesab kir ku em pêwîst e em tiştekî çêkin, tiştekî sar çêkin wekî temaşevanê me jî bivînin û bizanibin çi ye çi nîne. Ji ber wê jî eva roja Yekem e, roja ewil e. Em belkî em dikarin bijin wek prova jî, wek prova jî em dest pê dikin. Ela em binirin çi wê yekê ve wê derkeve, çiqas wê xasteka temaşevanê me em bêjin balkêşiya wan a pêşde bê û em bikaribin berdewam bikin yanî berdewam nekin. Yanî bira her kes e êdî gorî xwe em bêjin karê xwe bike û çawa hebû wisa em ê vê yekê binêrin. Lê îro em me wisa qedand wekî em Bi vî bi vî cûreyê, bi vî rengî em dest pê bikin xebatê xwe. Niha em ortê de wekî nîvî de me dest pê bikira, ez nîvî de çi tîn me hesabê ku me zû ve xebata xwe dest pê kiriye, em me dikaribû berdewam bikira xebata xwe. Lê îsa bi vî cûreyê ez bar dikim, Ew zêde neyê fehmkirinê, zêde ew nabe. Ji ber wê jî me got em hevekî paş de herin, xwe paş xin û nûva dest pê bikin xebatê xwe. Ewa jî me re jî baş e ku em biwekilînin jî dubare bikin zanebûna xwe û. Temaşa ma vanê me jî wê em bijin êdî bizan be ser çi ne bin çi ne. Rast e. Bi nêhêrîna min, bi nêhêrîna min. Hinek tişt tiyatrê de hene ku ne temaşevan ne temaşevan em bijin em xwe xwe jî ew Aktörê me yê ku tiyatroyê ve mijûl dibin ewna xwe xwe jî gele tiştî ne ku nizanin rast nizanin rast nizanin. Mesela gele ciya tu herî em bêjin artîst aktora re dibêjin lîstikivan. Lîstikvan A lîstikvan ne gotineke rast e. Kesekî me lîstikvan nîne. Em tiştekî nalîzin. Em têne vira, em dixebitin, em kar dikin. Em tekstê xwe hîn dibin. Em xebatê dikin. Û eva Em nikarin vî tiştî re asa nimiz nimiz bêjin lîstikvan. Navê xwe eva aktyor e. Aktyor. Heye artîst heye. Çi ye cudabûna wan a artîst, navbera wan de artîst û aktyor?

Aktor sînemayê de dilîze, tîyatroyê de dilîze, yanî konkret mirovê ku rola wî heye, dilqê wî heye, ew aktor e. Artîst, çaxa dibêjin artîst. Artîst geştî re dibêjin artîst. Artîst dikare dîrijor be jî, rejîsor be jî, derhênar be jî, em bêjin dramaturg be. Yê ku gişkî van tişta ve mijûl dibe, kompozîtor be, muzîkvan, vê dengibêj, ewana gi artîst in. Mesela dibêjin mesela ew ê wan hene ne dibêjin artîstê artîstê gel ne nabêjin aktorê gel dibêjin artîstê gel anê ew artîstê gel Ew ne tenê dikare em bijin artîstê, aktörê ku ser sahneyê derdikeve ser dikê û dibêje rola xwe dibêje û rola xwe dilîze. Erê ne tenê ew e. Artîst ew e ku em bijin derdê û strana dibêje Ew jî artîst e. Artîst yê ku derhênarê ku tê şanoyê çêdike ew jî artîst e. Wênekêş jî wênekêş ew wênekêş jî ew jî hergê ewa tîtula didî wan ew jî dibe artîstê filan dewletê. Artîstê em bêjin gelerî yanê artîstê hêja yî artîstê hêja ne aktorê hêja.

Mirovê ku dertê ser sehneyê yanî distirê yanî ew ne hunermend e, ne lîstikvan e, ne tiştekî din e nîne ew tenê aktor e. Ew tenê aktor e. Mesela niha ev ev ev gotina ketiye nav sîstema siyasetê jî. Em dibêjin ev em aktörê vî tiştî ne. Yanî em îgrekî lîstikvanê vî tiştî ne. Zanî? Ergê hûn internetê de binêrin de ewa bûye mode van tiştî de dibêjin em em jî aktörê filan tiştî ne. Mesela Rojhilata Navîn de em jî wek aktorekî nav danin. Wek lîstikvanekî em jî nav dan. Lê wana navêjin wek lîstikvanekî, em dibin wek aktorekî serox dibin. Ji ber vê jî ev van tişta hûn ê bêjin mesela çi mesela çi firqî çi ye em bêjin bibe aktor be yanê lîstikvan be na. Çaxa dû jî lîstikvan, lîstikvan. Wê çaxê yê ku kîva feleka te girê da ye, yê ku gerekî mesela dê bavê te yanî birê te yê mezin yanî nizanim kî yê ku wî va girê da ye ew te berde yan bernede, mejiyê wî de tişt mişt hene ku difikirin. Em bêjin her lîstik wan. Karin her em bibe lîstik wan. Zanî? Yani eva eva wê heye. Em gerekî bizanbin. û em jî gerekê xwe nimiz nekin sa. Em lîstik van in, çi lîstik van in, çi dilîzî. Em gelek cara tiyatroyê re dibêjin şano. Ne rast e. Tiyatro tiyatro ye. Tiyatro giştî tiyatro ye. Şano yê ku nîşan dide. Çi ku tu tiyatroyê de nîşan didî. Zanî? Yanî çi ku şano çi şano te nîşan dikî teksta wê piyêsa ye. Serok dibin teksta wê xwexa piyêsa ye. Navê xwe piyêsa ye ew tekstê ku ez didime we de ûn hîn dibin û em ser dixevitin ev piyêsa ye navê xwe. Demek tiyatro heye. Ewa navekî navnetewî ye. Ewa ne navê kurdî ye. Navekî navnetewî ye. Girt vêjin tiyatro. Tiyatroyê de Tiyatro dramatik tî jî dikevê. Tiyatroyê de opera dikevê. Tiyatroyê de balet dikevê. Tiyatroyê de baleta muzîkî dikevê. Tiyatroyê de her tiştî heta tsîrk jî tiyatroyê ye. Ev gişk gişk ewa xwe va gi tiyatro ne. Şano Şano yê ku çi ku tu nîşan didî. Em ê zimanekê dinê divên spectacle, act, show. Ev şano ye. Ama nivîsara wê jî got, ev kelîma wê jî xwexa dibêje. Şano, yanî ez nîşan didim. Şanoger, şanoger yê ku şanoyê de cihê xwe digire. Bêje. Belê, belê. Na. Koma şanoyê, koma şanoyê hek û dikarin bivin koma şanoyê hege em bijin tu dilîzî tu tu û sê heft bine koma şanokî. Grupa şanoyê. Erê, kî kî dilîze kî dilîze wê wê şanoyê de konkret wê wê spêktaklê de wê şanoyê de ew dibin koma şanoyê. Gişk dilîzin dê me gişk koma şanoyê de Ne ne, binêre em bijin em datînin em dixebitin ser şanoya em bijin nû xasî. Erê xasî de kê dilîze? Evîn dilîze, şênî dilîze, tu dilîzî. Ûn her sê koma şanoyê ne. Grupa şanoyê ne. Konkret ya konkret şano. Û gişk em bijin dek kes in, bîst kes in, sî kes in, pêncî kes in û grûpa tîyatroyê ne. Yê ku wê konkret na wê şanoyê de dilîzin, mesela dixwazim xarçû, dixwazim xarçû du merî dilîzin. Erê şoreş û em bijin Mexmûd erê ev in koma şanoyê. Ew çaxî dine şanoyê. Ew grûpa wê şanoyê de ne. Ew dikeve grûpa wê şanoyê. Serox bû naka. Lê tiyatro, tiyatro dê tiyatroyê de ne. Direktorê tiyatroyê jî tiyatroyê de ne. Ew bilêta difiroşe jî tiyatroyê de ne. Rejîsor jî tiyatroyê de ne. Em bêjin dê tiyatroyê de ne. Navê xwe ev tiyatro ye. Tiyatra Em bêjin Axmedê Xanî. Tiyatra Balşoy Tiyatr. Erê ewa tiyatro ye navê xwe. Niha heta sînema jî tiyatro ye. Hergî ve hinek xwendine ser ewa. Çi dinivîse kîno tiyatr, sînema tiyatro dinivîsin. Ne ewa xwe xwendiye ne ser ewa.

Şano dikare em bêjin tiştekî muzîkî jî bive şano. Tiştekî reqasê jî, tiştekî dîlanê jî bive şano. Predstavlênî, şow. Rê ev şano vê wateya xwe. Çê ku

Ez piyêsa dinivîsim. Tek baletê de navê xwe libreto ye. Rê ez piyêsê dinivîsim. Piyêsê dinivîsim, ez vê piyêsê dijbêrim, tînim nav grûpa koma tîyatroyê. Ez ji wê koma tîyatroyê ez grûpekê kom dikim, grûpa şanoyê.

Em di vê piyêse de rol hene, em bêjin yê ku persona personaj hene, yê ku dilîzin vî piyêsê de ew didine aktora de, herekî rola wan didinê de ew xwe dike dilqê mesela xasiyê, dilqê bûkê, dilqê zavê, dilqê nizam çi nizam çi nizam çi. Serok dibin? Ha. Yê ku em bêjin muzîkê çêdike tiyatroyê de yê ku em bêjin îşiqa ew datîne çêdike ronayê çêdike yê ku ew gi personajê tiyatroyê ne. Tenê yê texnîkî ne. Ê têxnîkî ne ewana. Lê ewana jî dikevine grûpa tîyatroyê. Ji ber wê jî xwe şaş nekin. Tîyatro ne şano ye. Şano tiştekî din e. Tîyatro tiştekî din e. Tîyatro ne şano ye.

Dikare bibe komedî. Erê dikare bibe prosto dramatîkeke, lîrîkeke hezkirinê. Yanî her cûrê wê, her çeşîtê wê hene. Ev gi yê ku em bêjin ev piyesên ku gerekî bibe şano. Gerekî bibe şano û dawiya dawiyê Çi pêşkêşî temaşevana dikin? Şanoyê pêşkêşî temaşevana dikin. Temaşevan tê çi bivîne? Şanoyê bivîne. Ne ku tiyatrê bivîne. Şanoyê tiyatrê de bivîne. He? Şanoyê tiyatrê de bê tiyatroyê şanoyê bivîne. Temaşe bike. Ev tiştana ev jî gelek mehîm in. Çima min ev wextê we inda kir û ev tişt gotine we? Çimkî ez pir geriya me, pir min mêze kiriye ku gelek gelek grûpê me yê tîyatroyê de van şaşiya berdidin. Şaşê wan pir in, mezin in û ez hêvîdar im ku awana wê hinekî van tişta bînin û rast bikin. Mûslim, tiyatro çi milet, çi alkolî dide miletê, çi re van milet re tiyatro? Pirsa te pir baş e, pir baş e. Lê em bêjin, Demê xwe de em ê daha berfireh van tişta binirxînin. Em vê tiştî de jî şaş nêzîk dibin. Me em dizanin ku şano cikî tiştekî îsa ne em bêjin yanî yê ku bê karbê ew maye her xwe ra wextê xwe indakin. Ewa ne rast e. Yanî hergî çaxa dramaturg rûdinê û pîyesekî dinivîse ew wek tiştekî romanekî dinivîse, wek şîîrekî dinivîse ya wek poemekî dinivîse ewa gerekî wataya wê hebe. Gerekî vala nîbe. Ewa gerekî çi dibêjin jê re? Gerekî fikra wê, hizira wê hebe. û ew temaşevanê ku tê gerekî tije ne tije bê vala here nabe. Ew gerekî vala bê tije here. Zanî? Ew gerekî bê rûnê saeteke du saete temaşeke vê şanoyê erê û pişt re bi fikir here mala xwe. Bifikire gelo eva çira hebû, gelo evê evê personajî çira sa got, gelo evî çira sa kir, gelo eva sa eva eva eynî ya min e, eva eynî problemê min e. Yek ev. A di de jî dramaturg çaxa piyêsa xwe dinivîse ew gerekî ese ew çi dike? Problem gerekî derxe ser holê. Erê problema gerekî derxe çi problem hene nav milet de? Problemek derxist gerekî vê problemê vereşîne. Ha vera şandarê çêkir problemek û dawiyê gerekî probleme bersîva wê problemê bide. Bersîva wê pirsgirêkê gerekî dawiya xwe bide. Serox dibin? Ana gorî wê gerekî derhênar jî derhênar jî çaxa piyêsa dixwîne heta ku em bijin dest karê xwe bike hop me got ne me got dramaturg rûdine piyêsa xwe dinivîse. Yekî ev nivîsî, yekî ev nivîsî, yekî ev, yekî ev, deh, panzdeh, bîst, heft sed, heft çêbûn. Erê, derêna rûdinê digere, hela çi piyêsa wî re lazim e, ew çi dixwaze. Ha dît ev e baş, ev piyêsa baş e, ev problema wî xweş tê, ewa Hildide ev ê piyêsê û grûpa xwe kom dike. Grûpa xwe kom dike. Lê di nera ev vî pêrsonajî de, vî dirqî de min re em bêjin Evîn baş e. Ez ê Evînê hildim dan ser vê. Vê ara Cangîr baş e, vê ara Mehmûd baş e, vê ara Meyrem baş e. Asa ew dike. Yan ne sere aktorê xwe kom dike. û piştî wî dest bi xevata xwe dike. Çi dike? Ew aktore ku wî ji bar tiye, ew wî seba çi ji bar tiye? Ew diha ji wan aktore diha guman e ku ew aktore enî wî tiştîn wê nîşan din çi ku ew dixwaze. Niha aktor kengî aktorekî baş e? Hege aktor hereketê xwe û rabûn rûniştana xwe û zanebûna xwe tîne digihîne asteke esa ku ew bikaribe ew bikaribe wî tiştî nîşake çi derê huner dixwaze. Serok dibin? Ew wî çaxê ew aktyorekî baş e. Aktorekî hat biborînin paş para xwe biranî û çavê xwe cinû kir û devê xwe xar kir ew ne aktor e. Ew aktor nîne.

Artîstê ku bi xwe serê xwe hat mesela ez tiştekî bijimê ew jî tiştekî din ê bike temaşevan wiya qebûl nakin. Niha hûn ê bêjin çima û ji kira temaşevan zane ew ya xwe dike yan ya berêner dike. Vira gele hêsa ye. Çaxa Ewek çêdibe, sazîk çêdibe ne ew piyesê de rûl ewek çêdibe. Ewê ku gorî xwe dimeşe ew ji kolektîvê diqete, cuda dibe û wan yê dinê jî hildişîne, xirav dike. Serox dibim? Erê. Çira? Çimkî rejîsor rejîsor çaxa ser piyesa xwe dixevite ne ew ansamblekî çi dike. Tiştekî çi dike wekî yek be gişk. Unakan mesela nam çêdikî ne nam çêdikî. Tu xwe nikarî sêvekî têkî nav nan. Rast e. Nan nan e. Em hezara sala, deh hezar sala em hîn bûne wekî nan nan e. Tê de sêv tune ye. Û tu nikarî bînî sêvekê ew nan çê dike. Û te hew dî kêzikek tê de ye. Ew dî çi nan e? Erê. Yanî yeko em bêjin hemberî Rejîsor diçe gorî xwe nîşan dike ew ew tê xwe ya. Ser dikê ew tê xwe ya. Ew tişek jî ji bîr nebe. Sahne sahne ew ne kurdî ye. Dike kurdî. Gelek sahne kar tînin, sahne ne kurdî ye. Kurdî dike. Dik. Ay bi vî cure em bêjin em ê dersa xwe ye yekem xilas bikin.